e, zviri sei matraders e, pavhidhiyo ranhasi tichange tichiratidzana kuti kana tiri pacots panapa patiri handiti apa tinoeda sei mapayers handiti tikati mapayers ndo masini amuri kuona aya aya ese aya ese aya handitika right saka hatizoda kutambisa time rega tichesei tijambire paleseni handiti mukatasa kudenga uko muchanoona pakanzi kotsi apa pane kaplus apa pane kapenso handiti tichaexplaina zvese izvozvo zvobatika zvakaita sei zvakanakanaka handitika e, kotsi ari ukuyo ari kungokuudza peji rakaita sei rawakavhura handiti kaplus ako ndodura richi resingwi singwi dzese dzatichange tichishandisa saka tikanopa baya tichanoona kuti tine mafolder ese aya handiti mafolder umu makada unotarisa handiti ka ane manhamba aya zvinhu zvingokuratidza kuti mufolder umu mune masingwi singwi mangani aunokwanisa kutreda handiti maona manje dare rachona ee eh. saka mukatarisa pakanzi crypto apa muchanoona kuti 10 out of 27 handiti 10 out of 27 ndo aya ari kunoko aya kunoko handiti saka tichadzokera paplus wedu topinda mekutanga umu handiti tikapinda umu tichanoona kuti tine mapeya esi esi esi saka iwo wangobaya plus kudai handiti munoti ratika ka ubaya plus ratika ubaya plus rotika ubaya plus handiti wobaya plus rotika wobva wati back handiti ukascrolla kuya kuzasi mapeya ataeda aveko ndo aya ari apa aya andimaona manje todzokera futi ikoko toti plus handiti topinda makanzi boom and crush room handitika tapindamo totanga kutika zvatiri kuda zvachona handiti tichiscrolla tichitika tichitika moment yauri ngotika kudai rinobva ratoenda kupeji kwakanzi kotsi kwekuyi handi maona obva wati back ukascrolla kudai aya mabomen crush ese auya handi maona ndo maedhero unoita sei aunoita then tine mamwe maedhero futi echirungu akadzidza ekuti ukanoti plus anoona pakanzi find simbo apa paarea apa handitika tinokwanisa kusecha kana wakanzwa kuti vanhu vanotrader gold unokwanisa kungonyora kuti gold handiti paunonyora kuti gold muri kuona kuti zvinhu zvese zviri related kugold zvine wedre kuti gold mazviri zvabva zvabuda handiti iwo wakunosarudza chauri kuda manje pamwe wakanzi chi e, gold versus us dollar handiti wobva wanobaya yobva yatika kana kuti wanga ukanzi gold versus euro unonobaya robva raita sei robva yatika i hope dare riri kusvika zvakanaka naka kwamuri kwese ikoko handiti right matika zvinhu zvenyu zvese zviri kubva zvadzokera chii kupeji kwedu kunoko handiti muri kuona anana gold vedu ava vavepo tangira panapa zvichienda zvakadai handisi muri kuona right eh, i hope video rinoraita sei eh, rasvika zvakanaka kune vasati vagadzira maaccounts eforex handitika link riri muchi mudescription mopinda mogadzira chi akaunti yenyu handitika kune vanenge vasina kunzwisisa kuti akaunti inogadzirika sei takagadzira vhidhiyo handitika makauya kuchannel kuplaylist uku munoriona video rinoexplaina kuti munoganzira sei eh, ndingakini account then mm, paplaylist ramuri rino remt 5 handiti kana kuti meta trader 5 eh, for beginners munoona kuti takadzidzisa futi kuti tinoconnecta sei chi account yekubva ku kutrading account kuya kumt five handitika moona moziva handitika exactly ngatisangane ichi panext video next video tichange tichiexplaina papeji iri iri takanzi trade iri handitika right